Nyowe nintetsa nintetsa n'abaana ntetsa n'omukazi wangye nk'ogwo nambwenu ebiro ebi tumazire ningira ngu timwine kimwe ahuriire ekintu kibi ninza kumukunda eihangwe kandi nimukunda mbwenu shi ningira ngu ninza kumukunda ku naagiire kukuronda nka ntakukunzire mbwenu ebyabaire ku byabaireho naagira nti haza abakazi bantama Tikangume nyenka nkuza abaana bangye. Mbwenu eizooba rimwe mba ninza All Saints Church ninza kushaba, hari Sande, saaviisi eya shaaha ishatu n'ekicweka. Kwonka mba reeti zihika shaaha ina, nti mweshe ka naafeerwa edakiika makumi ashatu, nti waakuza omu kanisa egi ei beeta Kitara ey'Abanyakitare ei bashabiramu omuri Nyankore, nti ka nkiikameyo. Ku ntaaha ntyo omu kanisa, Kandi nti omu maisho, mbwenu mpurira Mwoyo yangira ati garura amaisho enyima nti nti bishiimwe eki n'enki. Kunza kugira nti ndeeba omwishiki okuhukire orikwera. Mm. Beshiima nimugira ngu ebi omwahure yaabaire naagamba nga ninkiburira. Chei chei chei. Eh, Mbwenu bakaba baganiiza abaikiriza b'omuri Kampala omu, ku yaabaire ari omukazi murungi omu kanisa, aija amugira ati, Yesu akuntumye. Nti mbwenu bariyo naamugira nti Yesu akuntumye. Tikambi byetsize kukira ki ekya Ruhanga nabwo ndyananga. Mbwenu kutushora tuti kwonka bagira ngu eza bwombeka haija ab'ebiteteeyi bigufu, haine ab'emikundi erikworeka bati baza omu maisho banage omu kaibo. Aguma ayemereire ati, Twete omwishiki ogu akaba ata? Abandi bakaba bajwaire bigufu, akaba ajwaire ekiteteeyi nikihika aha bukongoijo. Twete omwishiki wa Kampala ojwaire ekiteteeyi kirikuhika aha bukongoijo ogu n'owahe? Nti, Mbwenu Yesu ogu tiwe yantuma? Hati naamucondooza, kumucondooza abaana ba kitara ngu ogu akatushobera tukamutiina. Nangwa bambeiha, kwonka bambeiha ekishuba kirungi kwonka noshusha nabo bakaba batarikumumanya gye ngu ogu ngu akaheza yunivasite aine diguru ngu aha mukono gwe wenka eni ntigana ngu taine orikumuhika ngu tukamutiina nti umm he nti hati shi ekika kyaba kirungi. Hati mbwenu bakaba batarikumanya oba bakaba nibankanga bakaba batarikumanya ngu banteera omuhimbo hati naza naza aha mishoni. Hati shi ori saint tindi amazire ameezi ana ntakuzayo? Manya buri sande nkanywa erikangaza kitara Hey! akibateizire ndondaronda nti baishi omwishiki ogu arahi mbwenu Ruhanga yaija yakora ebye natunga enamba ye nabo babire nibagyezaho kunanka kutuhikanisa ngu tunywe ka chai nyeyanzure ku baatwireho engoga zangye. Naateera esimu naayeyanjura ati, Obuuha nti niinye nanka. Nti haza tindikwenda bingi. Nti nyenda oikirize tugyende tunywe ka chai. Nti naanye ndi Omukristaayo ahari kitara. Ati ori omukristaayo arakira nti buzima nti kandi neebangiza ngu ori omukristaayo w'amaani munonga. Ati kare kutwanywire ka chai aho kandi engoga mbwenu omwoyo angambira ati baitu ka niwe ogu omu dakiika makumi ashatu mbwenu ka ngambire ekikazi nti tinkwenda kuza kutwara nk'otaine bwengye nti nyowe nkataana n'omukazi. Kandi nti nazaire n'abaana nti kwonka nindonda omukazi w'okushwera nti haza Ruhanga angizire ngu niiwe. Nti kwonka nti otangarikamu hati. Kashuma ngira togaruka ondi omukristaayo mukuru wa kitara